אוי האט מען מיר געמאכט חוזק פון דעם בין איך בין מקורב געווארן אהההה הייסט מיין ראש העסקל איז זוכה געווען צו נישט געלערנט חוזק חוזק און איך בין געגאנגען א זייט כ'האב געוויינט צום אייבערשטן אייבערשטער וואס וויל איך איך וויל זיין א איד כ'האב געטראפן ספרים און קונטרסים רעדן צו מיך זאג מיך נאכאמאל אז דו ביסט דא ספרים און קונטרסים נאכאמאל זאגן מיר נעם א משניות לאז אפ די גאנצע וועלט זאגט ער דאס גארנישט מיטנעמען דאס גארנישט מיטנעמען די אפיס מיט די מוסדות מיט די בנינים אלץ גייט אריבער צו קומענדיגע דורות, אונז גייען מיר אוועק און וואס דו האסט געלערנט משניות דאס זאלסטו מיטנעמען, גיי אהיים, גיי צו דיין ווייב, שמועס מיט איר, רעד מיט איר, הער איר אויס, הער אויס איר ווייטאג, זי זאל פילן אז זי האט איינעם אין לעבן, נישט סתם ווי צוויי מענטשן שלאפן אין איין שלאף שטוב, און און ווי האסטו געלייגט דאס און ווי האסטו געלייגט יענץ, טעקניקל זאכן אבער. איינער זאל זאל שפירן אז דו ביסט דא פאר איר, דו הערסט איר אויס, און און דו דו אירע פילינגס, אירע עמאושענס, אירע זאכן וואס טוט איר וויי. און די ספרים ברענגט מיך ברענגט מיך צו דעם. סא זאל איך יעצט אפשטעלן מיין לעבן ווייל איינער האט געלאכט פון מיר, ווייל איינער האט מיר געזאגט מיר כ'האב געהערט זאגן אז אז מרא זאגט אויף זיך גרויסע זאכן, נשמות, תנאים אמוראים, הו הו, ער לאכט אין בית מדרש מיט צוויי מצורעים, צוויי קרעציגע. כ'ווייס נישט זיי דאווענען, כ'ווייס נישט זיי לערנען גארנישט, יא די גרויסע שמוציגע וואלענע ציצית וואס האט ער, אנגעגאסן מיט קאווע, מיט פוטער, מיט קרעפלעך, מיט וואס דו ווילסט אויף דעם, און און איך דארף יעצט אים אויסהערן זיין דעה וואס ער האט מיר צו זאגן וועגן אומאן, איך דארף אים אויסהערן זיין דעה ער זאל מיר זאגן צו ס'הייסט ווי צו משניות הייסט געלערנט, איך פרעג דיר שלמה, זאלסטו פון דעם האבן איספאהילעס? עכטע ברסלב'ע, שמעכטע ברסלב'ע, בעכטע ברסלב'ע, כ'ווייס נישט וואס ער האט נאך נאמען צו זאגן, וואס איז עכטע ברסלב? וואס איז ברסלב? וויפיל האט אונז מוהראש גע'מוסר'ט יעדע וואך ליל שישי ביים שיעור, וואס איז בעסט דורך חסידות? דו האסט היינט געעפנט א ליקוטי מוהרן, דו האסט היינט געטון וואס שטייט אין ליקוטי מוהרן, דו האסט היינט זיך געבענקט צום אייבערשטן, דו האסט היינט געטראכט אז הייליגער באשעפער איך גיי שוין זיין גוט, איך גיי שוין אלעס אפלאזן, הייליגער באשעפער איך ווער משוגע, איך קען נישט גיין אין גאס, איך מוז קוקן אויף יעדע פרוי, יעדע קליפה, איך קען נישט, איך ווייס נישט וואס צו טון מיט מיך רבונו של שוין האלב געפאלגט דעם רעבן, דאס איז ברסלב'ע חסידות, און דער האט געזאגט, און דער האט געזאגט, און וויפיל מענטשן האט ער געהאט, און וויפיל מענטשן האט ער געהאט, און דו ווייסט וואס מ'זאגט אויף אים, הא הא, אויף אים, הא, און באלד העסטו נאך הערן אין די, מ'דארף זייער אכטונג געבן די די נייעס, איינער פארציילט דא, ס'איז דא איינער פון ציסראל וואס פארציילט אלס נייעס אויף די אידישע רעדיא, חסידי ברסלב האבן זיך אריינגעכאפט, וואס חסידי ברסלב? וואס האט דאס מיט ברסלב? וואס איז דער רבי שולדיג אז יעדער אז יעדער אז יעדער איך ווייס נישט וואס יעדער מטורף יעדער איש מטורף חסידי ברסלב? ווי קומט אריין חסידי ברסלב אויף דעם? וואס איז חסידי ברסלב? א מענטש לערנט די הייליגע רבי ספר און ער זיך מתבודד ער בעט דעם אייבערשטן הייליגער באשעפער העלף מיר איך וויל זיין א איד וואס קען מען זיך נישט א מתנה באקומען א מתנה איך קען זיצן אין שטוב איך קען זיצן אין מיין קאר איך קען גיין אין גאס ווי איך בין איך קען האלטן אינמיטן ארבעטן ווייס נישט וואס ארבעטסטו שלמה? ארבעטסטו אין א אין א אין א אפיס? יא אליינס? אליינס? קענסט דיך אינמיטן צו וויינען? רבונו של עולם וואס טו איך דא?